Erbyn hyn, mae Hogia Llechan Las wedi gyrru yr holl ffordd i ganolbarth Norwy ar daith dros ddeng mil o filltiroedd at linell derfyn y Mongol Rally.
Da ni 4,000 o droedfeddi i fyny, sydd tua'r un ychdar â Ben Nevis, ond mae'r car bach yn dreifio i fyny 'lly. Um, ac o'n i'n meddwl bod o'n amser da i ni'n ei chydig bach o blymio. Dwi'n gan bod gennym ni blymar efo ni. So, dwi ddod toilet ni efo ni. A jyst gweld ia sy'n ma'n gweithio allan yn y byd, byd mawr. Ti'n gweld crych yn hyn i nag oes? Ti yn oed? Na.
I'r dwyrain drwy Sweden i'r hogiau nesa, ar lwybr anarferol. I ddeud y gwir, mae tua 70 y cant o timau ar y rali yma yn mynd drwy Turkey, maen nhw'n gorfod mynd mewn i Istanbul i pigo fyny y visas i'r step nesa, tibod, a mae'r dinas ar shutdown, so dwi'n meddwl dan ni 'di 'neud penderfyniad da yn mynd i'r gogledd drwy Scandinavia. Ffwc! Bron i'r ogyn mynd mewn fan 'na ŵan.
Da ni'n tir y ffin dir. Bronze level life saver fi.

I don't think... Di'r haul ddim rili mynd lawr fel dach chi'n gweld wan ia. Mae fela a mae'n un o gloch bora ma. So o'n i'n cerddad o gwmpas yr campsite ma am oria ma yn y bora jyst i ga'l amsar i fi'n hun yym i ga'l sortio pen fi allan big time. Ti'n anghofio weithia na chdi sydd yn hyn t'bod dwi me'wl bo' chdi'n gwatsiad ryw third person perspective. Ooh, the famous spinning frog. Ma' 'na lot o deimlada ag emosiyna mynd drwodd ti dwel. Ma'n ma'n galad. Dyna 'dan ni'n trio remindio'n hunan ydi bod wedi be' 'dan ni 'di setio mae o yn galad. Sa'n hawdd sa pawb yn neud o sa. On' na ma'n cymryd tri lemon fatha ni'n neud o yndi? O'n i'n barod i fynd am y Russian bolter cynta. Make a break really, cos os 'dyn ni'n mynd drwy hwn, 'dyn ni'n mynd drwy un arall. Pawb reit apprehensious dwi'n meddwl. Ar ôl gyrru bron i 2,000 o filltiroedd drwy Ewrop, mae'n amser i'r tri adael croeso Nordig y Ffindir ac annelu'n syth am un o brif ddinasoedd Rwsia. Ni wedi cyrraedd Saint Petersburg yn rush hour.

Cicio fo allan, mêt. Jyst cicio fo. A dwi ar y toilet. Ww, you stay at the road.
Ar ôl ymweld â dinasoedd Tver a Moscow yn y deuddydd i ddilyn, mae'r hogia'n gyrru rownd y cloc er mwyn ennill amser. Ar y cloc arall, mae dros 1,300 milltir mond ers gadael y Ffindir. So heddiw mynd o Trever i Samara. Dechra chwech yn bora ma. A most probably da ni fod yn dreifio trwy nos tan o leia pedlwch bora. Just i wneud ti i'r border casag fory.
So ma Steve yn cysgu wan. Da ni tua 40 munud o'r Kazakh border rwan. Os mae gyd yn mynd yn smooth, dylen ni fod mewn hotel erbyn dau pnawn 'ma. Golchi dillad, 'dan ni gyd yn drewi. O, mae 'di bod yn noson hir, 'de.
Kazakhstan! A mewn i'r leg nesa o'r trip. Mae Yw a Conor yn mynd i ffruo, 'de. Gaffer yw fy ffrae bach chydig fach yn ol. Ar i gicio off big time, Conor yn pwdin mynd adra felly ia y peth witha da ni fyd a dau yna yn ffrio. newydd fynd drwy'r border allan o Russia a 'dan ni'n trio croesi no man's land ar y funud. Ond oedd y Russians yn digon apus gadal ni allan ond yy gobeithio fydd y Kazakhs, oh mate!

Hapus y gadael ni allan a gobeithio fydd y Kazakhs yn hapus y gadael ni fewn.
Tro nesa! Gawn ni weld os fydd croeso i hogia Llechan Las yn Kazakhstan! Yxymash!
Excuse me, ti ti'n gwybod y ffordd i ôl Mati? Na. Ocê.